Эй, исәнмесез, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле әфәнделәр һәм туташлар. Без Мин юморист проектының 4-нче сезоны ярым финалында. Һәм сәхнәдә кабаттан мин, Айнур Сөләйманов. Искә төшерәм, безнең иң көчле юморист исеме өчен көрәш бара. Ә бу ярым финал һәм без тиздән белербез, кем бу исемгә лаек булыр икән. Ә әлегә әйдәгез әле ярымфиналның хөрмәтле кунаклары, хөрмәтле жюри әгъзалары белән танышыйк. Без аларны беләбез, без аларны таныйбыз. Алар беренче сезоннан безнең белән бергә. Алар кемне генә бу сәхнәдә күрмәделәр, кемнәрне генә озатмадылар. Һәм инде иң мөхиме, алар бүген дә безнең белән. Телерадио алып баручы, артист, җырчы, блогер Ләйсән Гимаеваның ире һәм иң зур казанышы ул өч кыз әтисе Булат Бәйрәмов. Бездә бүген кунакта үзенчәлекле моң иясе, эстрадабызның бриллианты. Без аның җырларын яратабыз. Без аны тыңлыйбыз.

Бездә кунакта Гамил Асхадулла! Һәм, әлбәттә, без рәхмәтләребезне җиткерәбез Татнефть хәйрия фондына, Флинт Продакшн компаниясенә һәм инде Әлмәт иҗтимагый үзәгенә. Чөнки алардан башка безнең проект булмас иде. Алардан башка без проектыбызны Күз алдына да китерә алмыйбыз. Искә төшерәм, бездә ярымфинал. Без тиздән белербез, кем финалга чыгыр. Бүген безнең импровизация һәм инде импровизациянең кагыйдәләре бар. Жюри төрле ситуацияләр бирерләр. Инде шушы ситуацияләрдән без төрле рольләрдә уйнап чыгарбыз. Инде кем нинди рольләрдә уйныйсын, шулай ук алар билгеләячәк. Инде сез әзер булсагыз, Без әзер, димәк без башлыйбыз. Каршы алабыз сәхнәдә беренче конкурсантыбыз Мамадыштан Ленар Галәу. Нинди роль безгә эләгәсен бары тик жюри гына белә. Инде э, без әзер, Ленар шулай бит? Нинди ситуация бирәсез безгә? Нинди рольләр дип әйтик? Сәлам, сәлам, җегетләр.
Э, без менә киңәшләштек тә иң беренче булып шундый роль бирергә булдык сезгә. Габдулла Тукайның Шүрәле поэмасын укыганыгыз бардыр. Ситуацияне беләсез, чамалыйсыз, абайлыйсыз, шулай бит. Так, берегез, димәк, былтыр, берегез Шүрәле. Кем кем? Э, Тукта, син былтыр буласың инде. Ага. Син Шүрәле, Ленар, ризамы? Менә ситуация ничегрәк? Син былтыр аның бармагын бүрәнәгә кыстырмакчы буласың. Ну, Шүрәле төрле э, сәбәпләр тагып э, бармагын тыгасы килми шул ярыкка. Менә ситуация шулайрак. Ә син күндерергә тиеш. Ә Шүрәле. Аңлашылдымы ситуация? Аңлата алдыкмы? Аңлашылды, аңлашылды Булат.
Айса уңышлар сезгә. Рәхмәт.
Киттек.
Һы! Һы!

Мине беренче тапкыр шулай иттереп бер МММга кертмәкче икәннәр инде, конечно. Бу бушлай бу, бушлай. Әйдәгез, керегез. Менә МММда да шулай башланган иде, дөрестән дә. Керегез, әйдәгез.
Бушлай бүген, иртәгә түләүле булачак. Юк, ярар.
Аягыгызны да кертә аласыз. Ха, вот анда, конечно, монсына бензопила кирәк, конечно, монсына. Ладно, ярар. Давайте вот менә шундый э, бер только минем

Мин аңламам, сез минем кулны ничек мясорубкага тыкмакчы буласыз, мин шуны аңламыйм. Минем бит инде йөзгә фарш дип язылмагандыр бит инде, гафу итегез. Юк. Юкмы? Шуңа күрә вот менә карагыз әле. Сезнең дә вот менә миңа исем әзрәк кенә теге сәеррәк. Былтыр. Нинди исем бу, гафу итегез. Каян чыккан исем бу? Бу минем фамилия.
Фамилия. Ә нәрсә?
Былтыр фамилиягыз, ә исемегез ничек? Өченче елов мәллә? Килегез монда, монда тыксагыз, белерсез. Монда тыккач чыгачак минем исем. Килегез монда. Сайлагыз, сайлагыз. Так, давайте. Сайлагыз төсне.
Төснеме? Мин әйтәм бит инде Орша флагында но мамадыш гимн уйнасын. Ладно. Ярар.
Туктагыз, ашыкмагыз. Сез җегетме, әллә кызмы? Менә ансы миннән түгел, аны чынлап та Тукайда язмады. Мин генә түгел, аны бер кеше белми. Димәк, Без дәвам итәбез. Керегез монда. Туктагыз, шалтыратып кына алыйм әле. Габдулла абый, исәнмесез? Ага. Нәрсә диде? Сезнең эшегез түгел диде, вот.
Димәк, монда тыгырга кирәк. Һәм әкият шуның белән дәвам итәчәк. Хм, ярар.
Просто былай тагасым килмей, ну, халык укысын өчен, балалар укысын өчен тагам. Рәхмәт. Тыгыз да.
Алкышларны, алкышларны күбрәк бирегез. Рәхмәт, Ринар Галәү, мамадыш. Рәхмәт, мамадыш егетенә, Ринарга. Ә без дәвам итәбез һәм инде сезнең фикер, хөрмәтле жюри. Э, Линарның чыгышын бәялибез. Ничегрәк булды сезгә шушы импровизацион номер? Молодцы, егетләр. Миңа бик ошады. Менә юморшлы бит ул. Я кызык, я кызык түгел. Миңа кызык булды. Молодцы. Рәхмәт, Булат.
Гамил абый.
Миңа тоелды, бу теманы белгән шикелле. Теманы алдан белгән шикелле, бер секундта тик тормый, җавапны шул чыгара да сала. Импровизация бик яхшы. Молодец, Ленар. Э, югары дәрәҗәдә чынлап та һәм э, мәгънәле бит. Булай авызга нәрсә туры килде, шуны әйтми. Именно китереп, туры китереп әйтте. Мин бик яхшы дип саныйм.
Рәхмәт. Зәйнәб апа.